Ka tleirawl tirh te Sangkhat Zakkual Sawmli pasarih kum khan Tlangpui khua in sawmriat a kan awm laiin kan khua ṭang pua hla vak lova Hngalrual zarual zet tur hian bu an khuar tih hria an awm avangin Val upa ten sadai sah hual zai an rel a, a khau kap in kan chhuak a, Val upa te an han kal kual hmasa teh teh a, an kaih hruai dan ang zel chuan Chhun zan zawmin chep chher nen kan hual a, kan nei tur te chu nula hovin min rawn pet thin a. Kan hual zim tawk ta nia kan hriat chinah kan awmna lai zawn theuh zel atangin sadai kan sah hual ta a. A rinawm tawk nia kan hriat chinah a kha tawkin an intlar a, a khan laiah pasal tha ten silaiin an lo chang a. Tichuan, hualut tura an tih te chu an lut ta a. Chutah chuan kei pawh ka tel ve ta. Sangha lawmkhawm chu kan ṭhawng darh a, an thawm chu khawpui ri ang hian a vung hian a vung hlurh hlurh mai a. Tichuan, silai chu a ri ta zawt zawt mai a. Ngalchang hliam a awm a nia, fimkhur rawh u tiin hualtute chu an rawn au a. Keini tleirawl deuhte chu Thing tu luangah kan thu tlar a. Hmalchang hliam chu i bei ang u aw kan ti a, kan tawng nak nak lai chuan kei a chhak ta thu chu min rawn vawrh leng ta lawp mai. Vaneihthlak takin min khawih pem lo hlauh a, kan thlang lawk hual daia mi in a lo kap na a, a thela a tlan phei zel chuan hual lut pakhat tlang lawma a hliam ta a, mi thenkhatin in lamah an zawn haw a. He Nghalchang hi a hliamtu kap thianga a ni a, feiin a lo khaw a ni. Nghalchang pakhatin dai a su tlang a, kan thirdeng pa Jusiaman chhun tumin a um zui a, Faith chu a lo khak per a, a seh ta a, a dinchilh a, a duhna lai laiah a ngo chuan a vit ṭhin a, a tai ṭhin a. Pasal ṭha ten a mihringa kha kah tel an hlau avangin an kap mai thei si lo. Tichuan, pasal ṭha sel kunga thinin a tuar ta lova, Keimah rualza chhinga pa ka ni lawm ni? tiin Faith-in a han chhun ta a. Beih let tuma a din lai takin an lo kap thlu ta a ni. Pasal tha sel kungah hian chhan lo ta se la, Pu Za Siama hi damin kan inzawn haw ngut lo vang. Tunlai hun ang ni se chuan Pu Sel Kunga hi huai sen lawmman dawng ngei tlak a ni. Khua tlai tawh bawk avangin kan ṭinpui ta nghal a, a hliam hi a na hle a, a dul a tai thler a, tlangval ten an riahpui a, a tukah hual chhunga la awm chu kan bei nawn leh a, a chhung lam daihrualah chuan nghalchang hliam chu a lo bawk a, a thi tawh emaw tiin Thangkunga'n feiin a zuk chhun a, ani pawh chu a seh ve leh ta, a sehnat deuh avangin Tlangval thenkhatin an zawn haw a. Mitthi thlarau nen kan inbia, Ziaktu, Jesse Lalrova, President, MUP, Tuikual South Unit. Kum sangka zakua sawmum sarih pakhat lai khan Dibrugarh Thingpui Huan Club-a Secretary hna ka thawh laiin, Ka awmna hi Dibugarh khawpui atanga hmel thum vela hla a ni a, zan khat chu Dibugarh khuaa ka thian pahnih te nen kan leng a, zan dar sawm vela kan leng haw ka Bangla lam pana ka peng ta chu hmel chan ve vel ka tlan hnu chuan zun ram thiar in ka ding zawk a, chu lai chu ram hnuai ruih mai, thingpui huan zau tak a ni, kawng sir leh lam chu ngaw a ni mai. Zanthla eng chu thingpui kara thing an phun sang tak tak kar atang chuan a rawn em a. Chutia ka din lai chuan kawng peng teh deuh kawng thlang lam panna kawngah hian hlam sawmvela hlaah mi pakhat ding ka va hmu a. Hey, nang kha zanreiah heta e ngei tih? tiin ka pan phei a. Ani chuan, Ka pu, ka hria che lawm. I hnathawk Birzapa ka nia, a ti a. Khawih phak loh deuh chauh in kan in din chilh a, eng ti tur ngei ni, thingpui sih ruk i tum em ni? Ka man ang che, misual, thingpui ruk ching in tam tih ka hria ti in ka vau zui a, ani chuan, Sir Teresa, chutiang ka ni lo, ka fanu in hospital ah nau a nei a, Thi a chhuak nasa si a, puan la turin ka kal lawk a, a ti leh a. Pumpilah chuan hospital chu hnai te a ni reng a. Kan huan pal te in ti chhia a, in kal tlang fo mai, kal vat rawh ka ti leh a. Ani chuan, Aw le ka pu, ka kal ange, chibai tiin a kal chu en zui ta lem lo chuan kei pawh in lam panin ka tlan zui ve ta mai a. Kar hnih hnuah chuan Zandar kua velah bar, zu dawr, ah tumah an awm lo avangin bar nghaktute chu ka titipui mai mai a. Putar ka hmuh thu leh Birza pa nia insawi thu ka sawi chuan mak a ti nasa ta mai a. Min ring lo a nih ringin, Enge, Dawtsawiah min ngai em ni? tiin ka han vin deuh a. An senior deuh ber chuan an hotupa Gafura chawchhum tua kan neih chu a va koh tir vat a, a ni chu a lo tlan phei vat a, a hnungah Birza pawh chuan a rawn zui bawk a, a ni chuan, Ka pu tak tak em ni, Birza pa i hmu tak tak maw? Eng ang hmel pu nge, tiang a haw lem, eng kawr nge a hak tiin mak ti fe in min zawt a. Ka hmuh dan leh a tiang hawl awm dan te, a chapal bun leh a diar khim leh a hmuihmul awm dan te thlenga min zawhna ka han chhan chuan mak tiin a mengrang hle mai. Chutah Birza ngei chuan, Ka pu, ka pa chu kum sawm vel a ni tawh ang, khalai i hmuhna lai ngeiah khan ka unau nei Puan tuamna la tura kal chu mi sualin an lo rawk a, an lo suam a, a lu an tan a, kawrah khan an paih a ni. Ka u pawh chu rai che in a thi zui bawk a, i sawi ang chiah chuan ka pa inchei dan leh a hun pawh a ni tiin min hrilh ta a, a mak ka ti hle mai, mitthi thlarau ka bial chu a ni thei mai awm e, ka ngaihtuah chhuah changin tun thleng hian mak ka la ti. Thlarau inlar, Ziaktu lo ro khawm a, MUP ramhlun veng thar i unit. Kum sangka zakua sawmsarih pali khan Serchhip khua kan tlawh pawh ve fo thin. Pa pakhat chu an motor chet sualnaah a thi a, a thih hnu lawk atang chuan a fanu nula chu a pangaih luat avangin a kaih thin a. A kaih lai chuan a lei te a seh palang tih hlavin pencil te kan seh tir thin a. A kut leh ke kawm vel te chu kan thiam dan ang angin kan pawt in kan zut mar bawk a. Minute sawm vel dawn lai kan buaipui hnu chuan a rawn zawi hnawk a. A pa Thlarau nen chuan an inkawm ta thin a. A pa Thlarau tawng chu kan hre ve thei lova. A fanu tawng erawh chu tawng pangai diak a ni a. Hmai hma a inbe mawlh mawlh ang mai hian a tawng thin a ni. Tulna dang avangin kei chu chhiat tlang lamah ka phei ta a. Chutaka awm lai chuan a fanu chuan dangdai takin min rawn chah a. Ka pa chuan, Zan dar sawm pakhata ka thlanah lo kal se la, min hmu thei ang a ti che, tiin eng dang sawi set set lovin ka insiam a. Serchhip lam chu ka pan ta nghal a. Puitein lam pawh pan ta lo le, Kan thlen thu pawh hrilh chuang lo chuan Thlanmual lam chu ka pan ding nghal a. Zan dar sawm pakhat rik hma milsawm velah Puipa thlanah chuan ka thu fel hman a. Kawl phek hawn var a tui thun thar ngat ka keng bawk a. Ka thut fel hnu chuan Kawlphekhawn var pawh chu ka ti eng duh ta miah lo va, Thlarau chuan thim chu duh zawk turah ka ngai a ni ber ang. Dar sawm pakhat a lo rik chuan engmah danglam a awm ta chuang lo. Thlarau lam hun bi chu a tlai deuh a nih takin tiin minute sawm vel lai ka nghak a, engthawm danglam mah ka hriat tak si lo avang chuan ka kit san ta ni. A zan leh ah chuan pui hrua in thlan mual lam bawk chu kan pan leh ta a, kan kal hma in pui mar phu leh mit meng te chu ka en dik hmasa vek a, in lar na a hmuh leh hun ah dang lam a awm em tih hriat ka duh vang a ni. Zan dar sawm pakhat rik hma minute sawm velah a pa thlanah chuan kan thu dun ran mai a. A sana chu minute hnihin a hma a, ka sana erawh chu AIR mil chiak ka dah a ni a. A sana a dar sawm pakhat rik hnu chuan, Hei, dar sawm pakhat chu a ri tawh si a, a lo kal bawk si lova, i haw tawh mai ang, tiin a rawt a. Kei chuan, Thlarau lam sana chu a tlai deuh pawh ni mahna, nghak leh deuh phawt ila tiin fiamthu ka lo thawh a. Ka sanaa dar sawm pakhat a rik rual chuan Assam Rifle camp pawh chu a thim nghal thup a. Pui chuan, Aah hei, a lo kal alawm, ka pa chi bai, tiin boruakah chuan a kut a thing lawp lawp mai a, a thing lawp lawp mai a. Ka bulah hian thu rawh, i malpui hi ka lo khan a nge aw, tiin puitling malpui tiat vel khan ni awm takin a bawp leh a ke chu lei atanga sang lo teah a kang reng a. Nghahchhan nei lovin ke leh bawp te kha tik khawp a, rei kha kei chuan ka ti kang ve thei lovang. Mak ve tak chu a ni phawt mai. A pa nen chuan an inbe bawrh bawrh a, ti ila, kei chuan pui tawng chauh chu ka hria a. Chuta tang chuan an thusawi chu ka hre ve thei mai a, a pa chu a tawng ve ngei em tih erawh ka hre chuang lo. Keimah rimhriat dan ang angin Pui Marphu leh a mitmengte chu kawlpekhawn var engah chuan ka en dik leh vek a. Amah danglamna a awm chuang lo. Kan kal hmang chiah kha a la ni. Puii, i pa chu ka hmu ve thei dawn emaw ka ti a, ka hmu ve thei ta si lo va, ka awih ve theih nan na deuh takin min han khawih teh se ka ti a. Ani chuan, Keipuiin min hmu thei ve dawn emaw ka ti a, min hmuh theih tak si lo ah chuan khawih mah ila a hre thei chuang lo vang a ti, tiin Pui chuan a pa thusawi chu min hrilh chhawng a. Ka rilru hmin thei tur eng emaw tak hriat beiseiin ka nu thi tawh thu ah erawh chuan mak tih deuh deuh te ka nei a, tun tumah chuan sawi tel lo mai ila. Pui chu a pa chuan thil pathum a hrilh a, chu chu Pui chuan min chhinchhiah tir zel a. Chungte pawh chu chhungkaw thil te a nih avangin sawilan kher a tul lem lovang chu. A tawpah kei chuan, Hei, fanu nula i neih a, hetiang a i rawn tih buai zel chuan tlangval ten an thinhrik ang a, Pasal pawh a hmu zo lo mai ang. Chuvangin rawn ti buai tawh lo mai la tha in ka hria, tiin amah hmu lem lo chuan ka han be ve bawrh bawrh a. Ani chuan, Tun hi ka lo kal hnuhnun ber tur a ni a, tun tum bak chu ka lo kal dawn tawh lo, tia min chhahna chu Puii chuan min hrilh chhawng a. A sawi ang ngei chuan Pui chu vawi khat mah a kaih leh ta lova, a pa thlarau nen pawh an inbe leh ngai ta lo. Chu aia la mak zawk chu a pain thil pathum a fanu hriat atana a duh te chu ka theih ang tawkin ka finfiah a. Pakhat phei chu lunglei a finfiah ngei a ni nghe nghe a, ka finfiah hnu chuan a pa thuchah te chu a dik vek tih ka hre chhuak ta a ni. Mihringte hian thlarau kan nei ngei a ni tih chu Bible pawhin vawi duai lo min hrilh a, damlai thla nei pawh sawi tur an tam. Kei ngei pawh hi ka chhungte chuan damlai thla neiin min sawi thin. Mithi tawh hnu thlarau rawn inlar leh thu te hi thil ni thei a ni tak tak em tih hi tun thlenga chhana dik hriat ka chak em em te chu a la ni ta reng mai a ni. Mibo rei tawh hmuh leh thu Ziaktu, Ace Hratlo, MUP Theiva Saiha Unit Kum sangka zakua sawm sarih pathuma kan khua mibo hmeichhe naupang NG Chaidi kum nga mi chu a nu leh pa ten thi tuah ngaiin an ngawih san ta mai a, mahse a la dam kan ring tlat a, chuvang chuan a thlanlung pawh kan phun duh ta lo va, Tichuan, an bo laia zawngtu ten an au thawm vansanga an hriat kha Myanmar ram lamah ramhuai ten an lo hruai a lo ni che ka ni ang chu. Kum Sanghnih sawm kum tawp lamah chuan Aru khua a pasal tha ramchhuak te chuan hmeichhia Saruak nutling chu ram hnuaiah an hmu phut ta mai a. A hmutute hi khawkhat pasal tha chhuan vawr, pasal tha huaisen te an ni. Eng ang mihring emaw ram huai emaw pawh ni se tiin an veh ta a, an man ta chawt mai le. Theih tawpa a tal pawhin an chelh nghet ta tlat mai a, tichuan an phuar hlawm a, in lamah an hawn a, an biak pawhin eng tawng mah a hre si lo tih ngaihna an hriat si lo vangin Myanmar sipai kutah spy te a ni theih palh takin tiin an hlan ta a. Myanmar sipai kuta an hlan hnu pawhin awmzia reng a nei bawk si lo, Myanmar sawrkhar pawh an buai phah hle a ni awm e. Tichuan hun a lo kal zel a, eng emaw tih tiin Theiva khua tlangval pakhat chuan an khua aa ru khaw nula lo zin chu nupuia a lo nei a. Chumi nupui nu leh pa te chuan an fanu an rawn tlawh a, Theiva khua chuan an lo kal ta a, An khua thil thleng hmeichhe puitling eng tawng mah thiam lo saruak an man chungchang te an sawi chhuak ta a. Tichuan thil awm dan an sawi an hriat chuan mibonu leh pa te chuan mikhua lo kal te chu an kawm ta a, an fanu bo ta kha a nih an ring ta tlat mai. Tichuan an khua tlawm ngai pawl mtp te hnenah an thlen ta a. VC hotute nen chu thu an ngaihtuah hnuin mtp President Pu Beikawsi leh a thianpa Eng Khai La El nen chuan Myanmar ram lam pan chuan an kal ta a. Theiva atangin aa ruk hua hi ke chuan nili lai kal a ni. Nili teh meuh an kal hnu chuan aa ruk hua an thleng a. A pa engkhai la late a lo hmu chu a lo pan a, a lo pawm ta chawt mai. An pa fa chuan an inpawmin an mittui te a luang ta zawih zawih mai a, a hmutu te pawh an lung che hle hlawm awm e. Tichuan, a tukah chuan an michhar pa ho chuan Theiva lam pan chuan an lo hawh a, an hawnna kawnga khawawm, chapui, chakhei leh tuipang vi ah te chuan Mara tradition dress famkim nen an lo hmuak a, theiva a lo thlenin a la tawng thiam lo va. Mara mipui ten mak an ti em avangin Saiha khawpui rawn thlenpui turin an ngen a. Saiha khawpui an rawn thlenpui meuh chu ropui takin an lo hmuak a, sum leh pai pawh an thawk khawm nasa hle a ni. He mibo hringtupa hian mual min lo liam san tawh a, Tunah hian a nu hovin Theiva khuaah hian an khawsa mek a ni. He kan mibo kan hmuh leh tak hi tawng thiam lo mah se engmaw chen chu hriat a nei ve tawh a ni. Aw le, hemi chungchang hi ka mikawm pakhatin min hrilh tawh a, a ngaithla duh tan comment lamah a link kan rawn dang e. Ka thil tawn Bungtlang Forest Rest House ah ziaktu Pa Zona, MUP, Dawrpui Unit. Kum sangkhat zakua sawmkua pali June thla ruahtui tam tan tirh laiin Mizoram Rural Bank Bungtlang Branch Audit turin kan Officer pakhat leh Driver nen kan kal a. Hna a lo tam deuh avangin Zandariat thleng hna kan thawk a. Hna kan thawh zawhah zanriah te eiin mu turin Bungtlanga Mizoram Forest ho Rest House Bungtlang chhim lam tlang chhipa awm chu kan pan ta a. Ruahsur bur bur karah chuan hnim te tawn chho zelin Forest Rest House chu kan thleng chho ta a. Chung hun lai chuan electric current pawh Rest House ah chuan pawh thlen a la ni lo va, Lalṭin chhi in an chawkidar chuan min lo hmuak a, inchhung kan han lut chu chawkidar chuan kan mutna tur min kawh hmu a, driver chu room hrangah a dah a, ke leh ka officer hruai chu room khatah min dah a, kan driver riahna tur leh kan riahna tur inkarah chuan dining hall a awm a, khumah chuan thawmhnaw pawh phelh rih lovin ka mu zal a, Ka officer hruai erawh chu inbual turin a insingsa mek bawk a. Thawk leh khatah kan awmna roomah chuan kan driver Thang Tin Lina chu a puan thuah ken nen a rawn lum lut tawp mai a. Phawk takin, Thanga, eng nge ni hlauh, i rawn lum luh tak tawp mai, tiin ka lo zawt a. A ni lahin, Ka pu, ka hre lo, a ti a. Kei chuan, Hriat loh te hlauh tur em ni, va phei leh rawh, ka ti a. a nih lahin, Ka pu, ka phei ngam tawh lo, ka hlau lutuk a ti tlat mai si a. Ka zawh dawn leh pawhin a hlauh ber pawh a hriat loh thu chauhin min chhang mai pawh ni lovin a khur nasa ta mai si a. Aw le, chuti a nih chuan ka suitcase hi khai phei la, va dah phei rawh ka ti leh a. A hlauh zia leh a ngam loh thu bawka min chhan takah chuan A nih leh, keimah ka va riak mai ange, tiin ka inkhai phei ta a. Ka inbualfai hnu chuan Lalṭin herh hniamin ka mu zal ve ta a. Zangthalin ka mu a, ka khum mawng lam chu bual in a ni a. Khum lu lamah chuan dawhkan leh a piah deuhah dressing table a awm bawk a. Tin, ka room-ah chuan chep lem lo takin khum pakhat dang ka khum piah opposite-ah chuan a awm bawk a. Chung lam ena ka mut veng veng lai chuan ka sirah thil che ka hmu tlat mai a, saisir zawnga mu chungin ka en ta reng a. Mi pakhat puan in lukhûp tlat hi ka khum bul khum leh lam inkarah chuan muang changin ball in kawngkhar leh dressing table inkar hmun awlah chuan a vei tawn sek mai a. Ka thosi len hlim in ka en a, engmah ka hmu si lo. Thausulian ka zar phui vel leh a lo lang leh thin a, zan dar sawm pakhat thlengin ka en reng a, a changin Thausulian ka hlim a, ka en thin a, Thausulian chhanah chauh lo chuan a hmuh theih si loh, ka ning chu ka tho va, tunhma deuh khan Sialhawk upa pakhatin ramhuai te chu kan hmuh duh chuan zanlai velah darthlalang lian hmaah hian ding ila kan hnung lamah a lo lang ve mai alawm. tih nui chung deuha a sawi ka hre chhuak a, tichuan ka khum lu lama dressing table lamah chuan ka kal a, Lalṭin ka herh sanga ka va ding vang vang a, mahse khawilaia mah ka hnung lamah pawh engmah dang ka hmu bawk si lo, ka beidawng chu ka mu leh ta a, rualah chu a sur bur bur reng mai si. Ka mut chu chhuak lo teh mah se, a tlai tawh em avangin ka mai mit ching lui tlat tlat a. Ka mai mit chhin luih hnu rei lo teah chuan bawngin min thawk khum ta emaw tih mai tur hian ka lam hawi zawngin a rawn thaw ri hulh hulh mai a. A rim lah chu a che em em mai si a, ka men lai chuan a tawp daih zel a. Ka khum bula puana inkhuh tlat kal chhen bak chu hmuh tur a awm si lo. Ka maimi chhin vel leh rim che tak chuan min thawk khum zel mai bawk si a. A ngaihna ka hre lo hle mai. Mahse, kan lo hah ve bawk nen ka maimi ching lui tlat a, tichuan ka muhil ve ta mai a. Tui taka ka muthilh hnu chuan zingdaruk velah chuan ka harh a, ni chu a lo eng phut tawh a. Ka naute kai tho tura ka kal pawh kaih thawh ngai lovin an lo inpeih diam tawh zawk a. Chutih lai chuan Rest House chawkidar pawh lo chhoin thingpui sa ver vawr uai meno ngei maiin a rawn chawi a. Chukidar chuan, In mutui em? tiin min zawt hlawm a, kan mutui thu ka lo hrilh a. A nih chuan, In mut tui chuan a lawm awm e. Heta rawn riak tawh reng reng te hi vawi khat mah rawn riak nawn leh duh an la awm hauh lo mai a, a ti a. Engmah sawi bik lovin Thenzawl lam panin kan chhuah san ta a, a mak ka tih ang reng hle mai. Midang tawng ve awm tak maw? Vai sipai sual kan man ziaktu Hrangnawnah Khawlhring, MOP, Khawzawl Dinthar Unit, Vawikhat Pu Hri Chawngkunga ex minister te nen Vai Sipai kan man thu kan sawi ve teh ang. Nikua thlasawm pakhat Sangkhat Zakua sawmruk pariat atangin Khawzawla India sawrkarin tihluihna in min khawm a, Mizoram buai zual lai tak a ni a, tichuan hnathawh pawh an phal mang ta lova, kan ṭap nasa hle mai. Chu kan retheihna den chhen chuan vai sipai ho chu an sual em em mai a, hmeichhia te hi an pawng sual in an thlem thin a. Vawi khat chu April thla sangkhat zakua sawm sarih tlai thim dawn a ni em chu ka hre ta lo. Khawzawl a ro veng mawnga mi Pu Kaizawn-a fanu Lalluai Damlo Khumamu chu Assam Rifle vai sipai senior-a an tih mai chuan mutpui a tum a,

Chu chu keini tlangval rualte leh pa ho chuan hriain kan tlan khawm nghal a, Vai Sipai Senior a an tih chu tukverh sang deuhah a zuang thla ta a. An kawmthlang ramhnuai hnah thial lui dung kawrah a tawm ta tlat mai a, khuain a thim hnan ta a. Heti lai hian Pu Si Chawng Kunga Ex Minister pawh hi khaw zawlah champhai atangin a lo chhuk thlak lai tak a ni a. Pu Sii Chongkunga pawh aa ro veng mawng kan buaina hmunah chuan mahni Mizo puite thla vang hauh leh phu balak tumin kan zingah a rawn kal vat a, kan VC Runlinga khawlhring leh kan VC Tho Khawhnghina khawlhring te leh keini YMA hruaituten ro kan rel a, Pu Sii Chongkunga chuan heti hian a ti a, Kawrmawng zumah ka lo chang anga, ram hnuai hi rawn hual thla rawh u, a ti a. Tichuan, tha kan ti a, kan VC Runlinga leh kan VC Tho Khawnghinga te nen chuan kan zui ta a. Ka thiante pawh chuan min rawn zawiin mi sawm vel chuan a mawngah kan lo chang a, a thim hle mai. Bula mite pawh kan inhmuhleih thei lo va, tichuan Mipui chuan ram hnuai an hual a, lungtum an rawn vawm thla a. Chutah le Pu Si Chawng Kunga kawr lai taka lo awm chuan a rek thlu nge a hnek tih pawh kan hmu hlei thei si lova, a ri ta chawrh chawrh mai a, Vai Sipai lah a sa rak nasa mai. Pu Si Chawng Kunga lah in Mizo tlangval kan zam ngai lo a ti a, keini ho pawh chuan zam hnek suh, kan rawn pui nghal che kan ti a, Hnim zingah chuan kan bawhthla ta ruih ruih mai a, a khawihtu nih kan in chu a talangin kan tih a ber pawh ka hre lo. Chutah tlangval thinrimin a zana thah nghal kan rawt a, mahse upa thluak fim Pu Chawngkunga chuan thah a tha lo zawk ang, han khawih liam liam ila Game-a VC ten kan hruai zawk ang e, a ti a. Tlangval ho kut thlak pawh hmun faiah chuan a tuar nual a, VC ten game-a chuan an hruai chho ta a. Chuta tang chuan Vai Sipai Sual Zualpui pawh tlem chuan a reh phah ta deuh niin kan hria.